Illu suġġett tal-qalbi ħafna, xem mal-likel, fuq likel, ma mhux fuq likel u riċetti għalina l-bnedmin, imma fuq likel fin-natura ġifieri. Is-soltu aħna is-suġġett tagħna dejjem in-natura. Tajjeb, mela, qabel ma nibdew nfakkarkom li jekk tridu ssaqsuna xi ħaġa jew tridu twieġbu xi ħaġa li nsaqsukom aħna, għandkom fuq il-lemin, għandkom panel fuq il-lemin, fil-biċċa t'isfel għandkom fejn tiktbu. Jekk tridu nkunu nafu min intom, mela kemm tagħmlu isimkom. Tajjeb. Mhm. Nista' nibdew. Nista' nibdew.
Mistoqsijiet ma kienx hemm xi wieġbu, naf li kien hemm xi ftit mistoqsijiet xi erba' mistoqsijiet l-istess prattikament fejn saqsewna kemm f'Malta huwa safar il-rekord u f'ta' Malta huwa 400 speċi s'issa, ġifieri 400 speċi ta' safar differenti. Ġifieri għal dawk li jaħsbu li f'Malta għasafar tal-bejt biss għandna u ħamiem Fil-fatt il-verità hija differenti ħafna. Ħafna minn dawn l-asafar huma rari, ġifieri, imma sissa n-numru qiegħed xi 400. Tajjeb.
Nibdew? Mhm. Mela, pawża żejra sakemm naqleb l-iskrin. Mela, nibdew pas-soltu bl-oġġett misterjuż. Dik hija xi ħaġa minn natura. Ekku, stramba u darba dan huwa oġġett dan huwa xi ħaġa minn natura kemm jekk tħares lejh taħsbu li xi ħaġa li ħoloq il-bindem xi tiżin ma' saqaf hekk xi xi linfa jew hekk. Fil-fatt dan huwa xi ħaġa minn natura se ntendi biċċa żejra mill-oġġett.
Xi ħaġa ħajja.
Xi ħaġa ħajja. U Ekki għal natura xi ħaġa ħajja ġifieri. U l-irdu minn għandkom huwa bħas-soltu li tgħidulna x'taħsbu illi hu l-oġġett. Ikbunna il-tweġibiet tagħkom fuq il kif qaltilkom deż fuq il-question and answer u mbagħad lejn l-aħħar tal-programm ehm, intukom l-oġġett x'kien, l-oġġett mistenni. il-xkien. Ok, m'għandux ikun diffiċli, tal wara jidher stram ħafna. Ok, ftit iktar sekondi. All right, dew deħnin.
Tweġibiet. All right.
Għatta uta.
Eh, Memx ta' mill reception tal-lum di. Mm, reception tal-lum da' xej batuta. Nispera li ma jkonniex. Taraw tajjeb.
Ah. Ok.
Mela, is-suġġett tal-lum xem għall-ikel. Tara wasfur hemmhekk jridu la fispisella dik qed tella xi ħaġa minn ġottajn. U kif edna huwa dwar is-suġġett tal-ikel fin-natura. Kulħadd għandu bżonn jiekol. Jekk tiftakru din l-istampa rajni għal-ġimgħa l-oħra meta tkellimna fuq is-sensi, tiftakru għedna li s-siġar għandhom is-sens jħossu differenza fej bej dawl u dlam u sħana u kesħa. U rajtu fil-fatt hawnhekk din hija siġra illi qiegħda kuntenta kollha weraq għax huwa fi żmien illi l-ġranet ikunu twali ġifier fil-rebbija u fis-sajf. Metri mbagħad fil-ħarifa Is-siġar, ħafna siġar jisom jindunaw li l-ġurnata qiegħda teqsar, ara kemm huma sensittivi għad-dawl, u fil-fatt ħafna minnhom waqgħu l-weraq u jorqdu raqda għax-xitwa.
Allura il-pjanti x'jambuh imma d-dawl? biex joqogħdu jixxemxu hekk. Eh, xi ħaġa hekk ġifieri biex eh, eh, joqogħdu siq fuq siq hekk. Qiegħda sew dis-siġra. Dak jixorbu.
Tgħid mhux biex tieħu xi ten, is-siġar għandhom id Għandha ten, Għandha ten. Sabiħek ix-xort.
Tanna xejn xejn. Allura, malja għandha żmien. Le, le, le xejn. Is-siġra mhux biex tieħu xi tan, toqgħod għandha bżonn għandha bżonn id-dawl, imma d-dawl huwa parti importanti ħafna, ħafna, ħafna illi mingħajru ehm, il-ħajja tad-dinja, il-ħajja fuq id-dinja ma teżistix. U naraw xi rridu ngħidu. Is-siġra, il-pjanta, kull pjanta li għandha l-weraq, kull pjanta li għandha l-weraq ħodor, hija qisu hija qisha fabrika fil-fatt. Xirrid ngħid biha. Il-pjanta għandha bżonn l-ingredjenti biex hi tagħmel l-ikel. Bħalma xi ħadd ikun se jagħmel kejk għandu bżonn ingredjenti differenti, il-pjanta għandha bżonn l-ingredjenti biex hi tagħmel l-ikel tagħha. X'ingredjenti għandha bżonn? L-ewwel nett għandha bżonn l-ilma. U kif tafu, il-pjanta għandha l-eruq u l-ilm u fil-ħamrija mill-ħamrija hi tella l-ilm għalhekk ikollha bżonn ix-xita jew ma jkunx hemm xita jkollha bżonn it-tisqija. Dak ukoll wieħed mill-ingredjenti importanti għax fl-ilma jinġarru ħafna mill-ingredjenti l-oħrajn. Illi qed ngħid nirreferi għas-sustanzi, sustanzi bħal minerali, affarijiet li jkun hemm maħlulin fil-ħamrija u kollox jitla' mal-ilma għal ġol-pjanta. Ingredjent ieħor darba ma jidirx għax huwa gass Huwa l-carbon dioxide dak li aħna ngħidulu l-arja ħażina, dak li meta nieħdu nifs huwa l-arja li toħroġ minn ġo fina. Il-pjanti dak l-arja, dak il-gass għandhom bżonnha u dak huwa ingredjent ukoll illi l-pjanta għandha bżonn. U dan l-ingredjent ma jidħolx mill-għeruq, imma peress li huwa gass, jidħol minn toqob żgħar illi jkollha fil-weraq. Dak huwa ingredjent ieħor u hawnhekk huwa l-ingredjent l-iktar wieħed tal-għaġeb li huwa d-dawl tax-xemx. Id-dawl tax-xemx tgħidu li mela d-dawl tax-xemx huwa ingredjent mhuwiex mhux oġġett, mhux materjal, imma d-dawl tax-xemx il-pjanta għandha bżonnu għax bis-saħħa tiegħu dak il-likwidu aħdar li għandha l-werqa ġo fiha, ok, kif tafu l-weraq ikunu ħodor u ġo fihom dak il-weraq ikun hemm likwidu illi dak il-likwidu bis-saħħa tad-dawl tax-xemx, il-pjanta tkun tista' tibdel dawk l-ingredjenti kollha, iż-żit miegħu id-dawl tax-xemx issir bidla kważi mirakoluża għax hija xi ħaġa li l-ebda annimal mhu kapaċi jagħmilha, u bis-saħħa t'hekk il-pjanta tkun tista' tikber, okay, u ttella' aktar weraq, u ttella' aktar zkuk, u ttella' u tagħmel il-fjuri, u tagħmel il-frott u tikber, u l-pjanta żgħira ssir siġra. U dak huwa kollu ikel illi l-pjanta tkun għamlet bis-saħħa tad-dawl tax-xemx, għamlet għaliha nnifisha biex hi tkun tista' tikber. U fil-fatt hawn varjetà kbira ħafna ħafna ta' pjanti fid-dinja, kollha però jużaw l-istess sistema jekk għandhom jekk huma ħodor Dak a jfisser li dawk qed jużaw id-dawl tax-xemx biex jagħmlu dak il, dik il-ħaġa maġika li jibdlu l, il, l-enerġija tax-xemx f'ikel għalihom infushom. Anke taħt il-baħar. Fil-fatt wieħed mir-ritratti fejn tidher fejn dak li ħafna qishom platti hawnhekk ara qishom platti żgħar, ok dik hija alka li tikber fil-baħar, dak ma żgħar ħafna, dak huma ftit ftit millimetri. Kif taraw dawn il-fjuri u minħabba li huma għandhom dik il-varjetà ta' pjanti differenti, bis-saħħa t'hekk jistgħu jgħixu mbagħad l-annimali tad-dinja kollha. Il-pjan l-annimali tad-dinja kollha għandhom bżonn il-pjanti. Hawnhekk taraw varjetà żgħira ta' xi annimali li jgħixu fid-dinja madwarna da kollha fil-fatt huma annimali tista' tara Malta. Jien qed nara illi hawn annimali hawnhekk ma jiklux pjanti, pereżempju s-serp, żgur dik nafha. Anke l-farfett illejl urejtuna fin il-ġimgħa l-oħra. Veru, veru. Eh, dawk ma jiklux.
Għandek raġun, għandek raġun. Però ħan iġu għalija ftit ftit u tara kif anke l-annimali illi ma jiklux pjanti imma jiklu annimali oħra għandhom bżonn xorta il-pjanti. Però issa tweġiba toħodha bil-mod il-mod. Mela niġu daqsxejn għal dan eh, għal xi ftit mill-annimali. Għandna hawnhekk għandna bebbuxu. Il-bebbuxu kif jiekol? Għandu ħal, il-bebbuxu iva għandu ħal, għandu snien, m'għandux snien, insomma mhux eżatt. Imma għandu l-sien vera speċjali. Il-sien il-bebbuxu qisu sandpaper. u joqgħod igerrem jigref ix il-wiċċ tal-weraq li jkun għaddej minn fuq eh, jobroxhom u jibda eh, jibda jieħu dak il-ħafna frak tal-weraq li jobrox, jibda jiklu. Fil-fatt qed taraw xi weraq hemmhekk għandhom diġà toqob dak probabbli huwa xogħol tal-bebux. Tantu tajjeb bis-sistema li anke tkun hemmhekk tax-xellug huwa jidher għandu ħafna ħafna weraq hemmhekk fejn jixxala, l-ieħor il-bebbux u l-ieħor tal-lemin, isu ma tantx għandu x'jiekol imma dik id-daqsxejn ħażiż irqiq ikun ishom pjanti baxxi ħafna ħafna jikbru ishom qxur mal-mazzkuk jew mal-blat, bis-saħħa ta' dak l-ilsien Kun kapaċi, kun kapaċi wkoll iqaxqax anke dawk il-pjanti u b'hekk ikun jista' jsib x'jiekol. Annimal ehm, li dan jgħix fl-ilma, kol għaraftu hux vera dik hija t-tedpow lil marżeb tal-żrinġ, li meta tkun għadha żejra, ġifieri tkun għadu tadpole, tkun għadu marżeb, ehm, daw jieklu pjanti u ħafna drabi l-pjanti li jieklu jisibuhom jieklu jikbru wkoll fuq ehm, il-blat li jkun hemm fir-rock pools u fl-għadajjar fejn ikunu qed jgħixu ehm, jew kellha f'xi vaska. U għax xub dak il-ħal, daw il-tadpoles ikollhom ħalqhom ehm, għandu xifer ikun iebes daqsxejn u bis-saħħatek jistgħu jqaxxu u jgermu u jgerxqu u jqaxxru il-weraq irqieq eh, tal-pjanti li jkun hemm fuq il-blat. Nalla jkun huma. X'għandna hawnhekk għandna xi biċċa film. Eh.
Għax daw ukoll jieħu, daw eh. ukoll fuq il-pjanti jara, dawn eh. huma xileb. Tajdu lu xileb għadu żejra għal xileb għax għandu dak id-deb, ara qed jitek jiek l Għax għandu Isu għandek merħlan mos, ara dal il-granċ, dejdu lu granċ teftufi. Kemmu ħelu qed titella bidej ħej. Some chopsticks.
Jew furketta, jew. Isu għawlu ħafna serja, so qed jiġborhom.

li jqatta' biċċiet żgħar mill-weraq u jkun jista' u jkun jista' jieklu. Hawnhekk ara dana kollha tafu x'inhu dan huwa caterpillar ix-xagħat ta' farfett il-farfett tal-kaboċċi. Hawnhekk il-fatt dana biċċa filmata hawnhekk. Għandu biex igerrem dan ukoll mhux jogrox dan ħajtu kollha dan minn mindu jfaqqas sa ma jsir pjupa Jiekol, jiekol, jiekol. Kula. Ninnota li kulħadd jiekol b'mod differenti allura. Eh, żgur, mela, kulħadd skont il-pjanta li jkunu fuqha, mm. skont il eh, skont id-daqs u skont fejn isibuha. Eh. Għanni ma l-iktar bi, għanna l-fenek, dal-tqajna miegħu l-ġimgħa l-oħra wkoll ma tkun qed nagħmlu fuq is-sensi, fuq is-sens ta' toma niftakar ux vera xi tiemu pjanti differenti hawnhekk qed jikol eh, xi weraq ta' xi pjanta u dan għas intendi kif tafu għandu għandu snien sew, għandu snien u twal tantu ma twal daw għas jiqfu jikbru jitwalu snienu il-fenek u jżommhom osra minħabba li dejjem jiekol jiekol u bis-saħħatek ikun qed imermirhom ftit ftit. għax inkella jibqgħu jitwalu sninu. Hawnhekk x'għandna dan huwa vera annimal strampe, dan annimal vera żejr tistgħu taraw minn kemm kbira l-weraq għax vera. Dan tantu żejr dan annimal illi kapaċi joqgħod fil-ħxuna fil-ħxuna ta' werqa u jikola minn ġewwa. Qed taraw hemm qisu passaġġ safrani hemm fuq ix-xelluk hawnhekk eħda. Dan huwa minn fejn għadda dak id-dudu li qiegħed hawnhekk ara jidher hawnhekk. U kiel il-materjal tal-werqa minn ġewwa. Eh, ġifieri dan animal jgħix Ah, ġolikel.
Jgħix ġolikel. Ah, Nishtiq kikun iġo pizza. Dak xwint ġo pizza da. Eh, eh, da sew, eh, da sew. Għara, għasta, kikku ta' iġo pizza naħseb għasta din il-bib un bat. Ah, Ejja, xara kim ur tajjeb dak il-ħafna mozzarella. Xinna tkun, nieklu.
Zewċ, Isom ħanfus oħrajn mhumiex ħanfusa jgħidulu spallut tax-xelluk u tal-lemin jgħidulu dak xi leaf hopper. Dawn ħalqhom differenti, ta' ħalqhom qisu. Isu stro, isu siringa tal-injection. Imma mhux biex jagħtu injection lil xi ħadd, dan jużawh biex itaqbu l-werqa, itaqbuha politek, jagħmlulha toqba u jixorbu s-sugu ta' ġo fiha. Eh, ġifieri daw jiklu wkoll il-materjal tal-weraq. Tliet annimali oħra, tintendi l-pjanta kollha tittiekel, in-naħla t'hemm fuq, issa tkellimna ħafna dwar għax vera tieħu tieħu l-pollen u anke n-nektar, il-farfett, dak li farfett għandu l-sienu twil isu stro wkoll biex jixrob in-nektar tal-fjura, u fuq il-lemin naraw verdun, greenfinch, dak qiegħed jimaċmaċ hemm, qiegħed jiekol żerrija ta' dik il-pjanta. Il-pjanta ehm, għamlet iż-żerrija dak isom imżiwet twal, isom tubi twal hekk, u qed jiekol iż-żerrija tagħha, ġifieri anke ż-żerrija ehm, jieklu la safara. Mela, xiridu ngħidu, mela, ehm, tiftakru għad il-pjanta ra li rajna qabel anke fjuri għamlet minn dak il-ħin ara. Mela hawnhekk għandna il-pjanta sewwa biex nuru daqsxejn l-ħaġa bħala stampa u qed u radna kemm rajna skoss annimali illi jieklu il-pjanti. Dik bħala eżempju hawnhekk għandna farfett il kif tafu u jixrob mill-fjura u l-caterpillar tiegħu jiekol il-weraq tagħha. Dik il-vleġġa x'inhi allura? Dik il-vleġġa tfisser illi s-sustanza ta' ġol-weraq ta' ġol-pjanta jmorru Ġożaq il-farfett. Ok? U dik li hawnhekk qegħdin nibnu ftit ftit, dik li ngħidulha katina tal-ikel. Ħafna minnkom naħseb għaraftuha hux vera, dik li bl-Ingliż ngħidulha food chain. U hawnhekk rajna l-ewwel pass. Ok? Però biex intawlu daqsxejn il-pass li jmiss huwa hawnhekk qed naraw brimba, il-brimba qiegħda fuq il-fjura, mhux għax tikol il-fjuri jew għax tikol il-weraq, L-anqas xejn, dil-brimba qed tistenna annimal ieħor, għax dil-brimba mhux fjuri tiekol jew wera, imma tiekol annimali oħra illi jinżlu f'dal każ li jinżlu fuq il-fjuri kif qed naraw fir-ritratt tisfel ara għadha kemm qabdet naħla u taqtawa li xija hija safra dik il-brimba, sintendi, biex tkun kamufla xiex vera x'kikun naħla indunat li hemm brimba qed tistenniha ma kienitx ħadd inżelu. Dik hija triq kuġnera. Triq ieħor huwa kif tafu li ħafna brimp jibni laqbuta, tkun isa nassa din, isa, eh, isa trap biex tkun twaħħal biex kif jillendjaw insetti ġo fiha toħroġ għalihom. U bat hemm annimali li jmorru huma l-kaċċa, pereżempju fuq ix-xellu għandna gremxul hemmhekk qed tibla xi dubbiena dik jew xi jew xi ħanfusa żejra. Eh, u fuq il-lemin għandna zunzana u għandha f'ideja u ħalqa hemmhekk għandha fdalijiet ta' xi annimal, forsi kien xi caterpillar, illi qabdet li jitqattaw biċċiet biex imbagħad mort titimgħu lill-frieħ tagħha. Ġifieri għandna l-hunters ukoll. Żewġ safar li wkoll jikkaċċjaw daw ma joqgħodux jistennew eh, l-annimal jiġiju imma jfittxu huma fuq ix-xellu kanna bufula tal-imrewħa jgħidula dok asfur vera vera żejra, iktar żejr minn asfur tal-bejt tista' taħsbu. Imma du kemm qabad xi grillu dak kważi kbar minn kważi kbar minn rasu u dak sejjer probabbli fil-bejta biex jitma' lil frieħ tiegħu biex ideffisulhom ġo ħalqhom. U fuq il-lemin għandna l-asfur ta' San Martin, bl-Ingliż Kingfisher, U mill-istampa nindunaw għalfejn jgħidulu kingfisher, għadu kemm qabad buża' hemmhekk ħu ta' żejra. Dak iż-żewġ ritratti maħudin fir-riżerva naturali tal-Għadira. Orajt għal min jaħseb illi f'Malta ma tantx għandna varjetà ta' safar, hawnhekk naħseb kollha raftu x'inhu dal-għasfur, dan huwa fjamingu x'vera jew flamingo kif ħadd għandha nitfgħu bl-Ingliż. Għadu żgħir għalhekk mhux roża. Għalhekk mhux roża ma jkun għadu żagħżugħ, ġifieri għadu qed ibiddel il-weraq u f'dal-biċċa filmat ħa naraw kif jiekol da.
Bella mhux qed jara naħseb. Mhux qed mhux qed jara, ma mhux qed jara x'inhu eh, x'inhu jgħid. Daka mhux qed jixrob hemmhekk, eh? daka qiegħed itella ilma f'ħalqu. U jekk ikun hemm dud fl-ilma, jinqabdu fil-sienu, hmm. l-ilma jerġa' jarmih u d-dut jiblaħħom. Filter. Eh? Filter, eżatt. Kemm bravu, eh? Flamingo. Li kultant ikonna la dira xi ftit minnhom ukoll. Żewġ annimali oħra eh, fuq ix-xellu kanna bebbux, sal rajn qabel rajna bebbux u qed tiftakru għax il-wera hemm bebbux mhux wera jiekol, mhux pjanti jiekol, imma jiekol annimali oħra f'dal każ qed naraw bebbux u kbir dak li qed wieqaf u dak iż-żejr hemmhekk dak huwa bebbux u żejr miskin qed jittiekel mill-bebbux u l-kbir. Ġifieri hemm bebbux li huma predaturi wkoll. Dak taħt il-baħar naħseb hu. Żgur dak taħt il-baħar qiegħed filma baxx ħafna ta'. U fuq il-lemin għandna dak li bl-Ingliż ngħidulhom soft coral, żur mhm. vera, dak ishom bit-tentacles bħalma hija l-artikla, bħalma hija l-jellyfish, li qed jgħaddi xi annimal irqiq minn qalb dawk it-tentakli ehm, taqbdu l-annimal u tibilgħu. Eh, kemm hu varjetà hu. U dan annimali li kulħadd jaf x'inhu, tarafu x'inhu dak, dak kamaleon tiġ vera, u għandu l-sinu qed jibda joħroġ ritratt meħu, tiġviri dak jaqadu kemm raxa ħaġa u ħajibda joħroġ il-sinu, l-ewwel biċċa joħroġha bil-mod, u mbagħad zum joħroġ sparat u jaqbad dak l-annimal illi kien ġviri da juża l-sinu, għandu l-sinu twil daqs ġismu dan annimal, u fil-fatt taraw anka hemm farfet hemm fuq, ok, illi għadu kemm laqqata, dak m'għandux ċans jgħix dak il-farfet, jiġbed il-sinu l-ġewwa u miegħu jiġbed il-farfet kif tafu l-sinu jkun daqsxejn stiki waħħal ħalli l-annimal ma jaħrablux. Annimal ieħor stramp ma nafx qatt rajtu minnhom bla dubju rajtu stampi tagħhom hija din il-praying mantis, bil-Malti ngħidulha debba tax-xitan, m'għandhiex x'taqsam max-xitan, min semmiha ma naħseb tant raha stramba x-shape tagħha. Kolombija probabbli. Illi xebbaha, xebbaha max-xitan. Dik qabdet naħla hemmhekk kif taraw din mhux bħalqa taqbadhom l-annimali, taqbadhom b'idejha għandha dak id-dirgħajn ta' quddiem twal joħorġu sparati u għandha wkoll ishom hooks ishom ganċijiet, ishom ganċijiet f'idejha biex L-annimal li taqbad ma jaħerbiliex. U din istradin eh, hawnhekk hawn żewġ annimali. Fuq ix-xellug hemm far, ġurdin kbir, u fuq il-lemin tidher minn wara qed titgerbet miegħu hija ballotra, dik bl-Ingliż jgħidulha weasel. Hija iktar żejra minn far, imma hija annimal vera feroċi, eh, ġifieri feroċi mhux għalina ta' feroċi għall-annimali li taqbad. Fatt il-bidu tal-programm xi ħadd saqsina fuq ballotra u nemes U saqsewna ballotra tgħix Malta u iva. hawn il-prova. Iva, mela, mela, din maħud dal-ritratt maħud ma' ġemp ta' triq. Kienet tant medija. Fil-kampanja. Tant medija tattakka dan il-far miskin illi qas indunat li hemm xi ħadd qiegħed jieħdu l-ritratti. Mela issa, biex inkomplu il-katina li konna qed nagħmlu qabel katina tal ikel issa minna pass ieħor vera mela kellna pjanta illi kiel għal farfett. U issa għandna annimal li qed jiekol annimal ieħor mela issa s-sustanzi minn ġol pjanta marru ġol farfett u s-sustanzi minn ġol farfett marru għal ġol brimba. Għalhekk il-vleġġa qed tipponta ehm, lejn lejn il-brimba. Ok, mela, niġu għal-pass. Da, sekk ġiviri, ehm, dik il-katina kompluta issa ta' dik. Eh, inti mtiex tara li baqa daqsxejn spazju hemmhekk fuq il-lemin, ah. sinjali li katina titwal iktar u vera. Ah. Għaliex? Għax issa annimali illi jik, mela, anima, illi jiklu predaturi oħrajn, mela xinu predatur? Predatur, kif rajna qabel ux vera, il-brimba jgħidu la predatur, għax tiekol annimal ieħor. Unbataw predaturi illi jaqbdu l-predaturi. Ok, għonek qed naraw Ċert in-naħal, għasfur, li rajna xi ritratti tiegħu anke fl-aħħar episodju, illi qed taqbad dragonfly, qed taqbad mazzarell, mhux mozzarella, mazzarell. Jekk forsi ma tafux il-dragonflies, il-mozzarella. Il-mazzarell u koll huwa predatura x'jaqbad ħafna nsetti dak speċjalment jaqbad nemus. U hawnhekk għandna annimali li qed jaqbad lilu, mela għandna predatur qed jaqbad predatur. Każ ieħor għandna hawnhekk għandna seqer jgħidulu zumbrelda kemm hu sabiħ. U qed taraw li waqt li qed itir f'siequ għandu xi ħaġa, dak għandu fdalijiet ta' gremxula illi għadu kemm qabad. Issa gremxula tafu li tikol kif rajna qabel tikol l-insetti mela gremxula hija predatur. U dan is-seqer huwa predatur tal-predatur, qed jaqbad predatur ieħor. Ok? U dan annimal vera stram, dal asfur vera stram għandu mun qaru, da jidulu paletta dal asfur. Jidulu paletta anka bl-Inglis pumbil, għax mun qaru għandu dak il-xejb vera stram, jek tħarsu daqxej mill-viċin sew, fil-dak il-mun qar qed jaqbad zrinċ. Għandu tidher siequ ż-żrinġ hemmhekk u kif taf, hux vera, iż-żrinġijiet ukoll huma predaturi għax jaqbdu dubbien u nemus u hawnhekk għandna annimal qed jaqbad lilhom. Mela eżempju ieħor ta' predatur qed jaqbad predatur. Mela issa naħseb il-waqt li hux vera, il-katina tal-ikel intuha pass ieħor. Rejt hemmhekk għandna stampa ta' vjolin tax-xitwa, għasfur żgħir ħafna, illi però jiekol ħafna insetti. Melissa s-sustanzi ta' ġo ta' ġol ta' ġol brimba marru kollha ġo żaqq il il-vjolin. Issa tgħid li vjolin ehm, allura m'għandux bżonnhom il-pjanti, x'taħseb għandu bżonnhom jew le? Eh, kieku tnaħħi l-pjanti naħseb xejn il-katina kollha tisparixxi. Proset. Għax alla volja Il-vjolin ma jiekolx pjanti, allavolja l-primba ma tikolx pjanta, imma jekk il-pjanta mhix hemm, ma jeżistix il-farfett, u jekk ma jeżdixix il-farfett, il-da ma teżistix il-primba, mhux vera? Għalhekk kif għedna hija katina, jekk tneħħi l-pjanta, il-katina taqa' kollha, mhux vera? X'għandna hawnhekk? Ġina ninsa ta. Għawnek. Eh, Għawnek għanna kasara. Għanna predatur illi abdet. Taraw, dik eh, il-pakket. Għawnek eh, għanna brimba li qabdet xi zunzana u dawrita ġo dak il-pakket. Però mbagħad madwar il-pakket ġewwa għandha ħafna isu dubbien qed jipprova joħdilha l-ikla li qabdeti u mhux qed tieħu gosta fil-fatt ara qed tibda tija biex tipprova tkeċċihom jirnexxilha ttajjar xi tnejn.
Madonnhom drawa.
Dan huma annimali vera li jippruvaw jieħdu ikel minn annimal ieħor. Hawnhekk li qarnita dina qed tikol xi bebbuxu. Għalhekk qed qisha rasa sejra l-ewwel hemm qed qarmeċ. U hawnhekk da.
Mela qarnita hemm taħt tara.

U bħall-każ tal-brimba dejjem ikollok annimali oħra li jippruvaw jieħdu. U dak dik il-ħut ara bl-istrixxi, dik il-ħuta bl-istrixxi suwed u denba isfar, dak jgħidulu burqax. Dak kieku qed jistenna l-qarnita tlesti mill-ikel biex jekk jaqala' xi frak, isib x'jiekol. Eh, mhux tajjeb opportunist. Għandek għandna każ ieħor ukoll. hemm wara il-burqax reġa' ħiereġ. Mhm. Tara dej jistenna jara jaqax xi farka ikel biex ikun jista' jib. Fl-aħħar tiġbal għali, da tgħidlu inti jisel dun id-dejjaqni u ta' titlaqli. Jew d-dejjaq bija, nissimjala.
Mela, ġviri il-katina tal-ikel hemm ukoll min jindaħlilha mill-ġemp ukoll. Issa.
Lura l-ikel Illi jispiċċa ġol predatur tal-predatur, hawnhekk, orajt tal-asfur. Imma x'jiġri minnu? Meta l-asfur imut, jinħela dak li kell kollu? Eh, ġifieri l-enerġija ma tinħelix fin-natura xejn ma tinħela, fil-fatt kif konna se naraw f'dar ritratt, hawnhekk hawn ħuta mejta. U mdawra kollha dak id-dud, dak jgħidulu busuf, dak mhux hu qatilha l-ħuta, Mhux huma qatluha, l-akar sabuha mejta u dawn l-annimali huma scavengers, dawn jieklu fdalijiet ta' annimali li jsibu mejta. Jidher li xi ħaġa forsi diżgustanti imma l-ħares ma tkunx hekk għax fil-fatt ikun qed inaddfu, mhux vera, qed inaddfu l-baħar f'dal-każ mill-fdalijiet ta' annimali u b'hekk ma jinħela xejn. Da żewġ annimali oħrajn li jagħmlu prattikament l-istess ħaġa ma fuq il-pjanti, fuq ix-xelluk qed naraw ħanżir l-art, il-woodlouse, dana jiekol wera li jkun qed jitmermer jew inkella anke njam mejjet jidħol jgħawwar ġo fih. U fuq il-lemin, kuġin tiegħu ma jgħix fil-baħar jew fl-ilma baxx ħafna jiekol fdalijiet ta' pjanti u alga illi jkun hemm max-xatt. U għonek naħseb għanna filmat ieħor, L-iktar eh, nisbarazzatur li kolħat jafbi uġer. Dawn huma nemel qegħdin iduru madwar eh, naħla li mietet mhux huma qatluha ma sabuha mejta friska fil-fatt anka ġew naħem mara diġà maqtuħ. Mm. Sintendi minħabba li kbira wisq biex tidħol fil-bejta tagħha, dawn l-annimali eh, iridu, dawn nemel iridu qattawa biċċiet l-ewwel Hawnhekk ara qed iġorrew xi antenna jew xi biċċa sieq, sejrin u għalej il-bejta. Mela li kien ġew naħem, orrajt. U bekk inatfu, inatfu l-art mill-fdalijiet ta' annimali. ċaġeb. Ħames minuti wara kien kollox tela. Ija, ġena fil-ġnien da' Ok. Mela, sa permettu li nċekken daqxejn il-katina. Ta' faliex għax eh, il-fatt il-linja katina sempliċi li għetna rawone, kux vera fil-fatt, mux kif naħseb tafu, mux il-farfet biss jikol il-pjanta, u mux il-brimba biss jikol il-farfet hemm annimali differenti li jiklu l-friefet, u hemm annimali differenti jiklu il-pjanta, u hemm annimali differenti li jiklu l-brimb, mela kieku kellna ndaħlu daqxejn Eh, kem tikkompli, kem tikkompli karuħa, kif taraw. Mekk eh, il-ħajjaw. Ekku, u fil-fat, jek nutaw, dejjem dik il-pjanta fin-nofs, għalla ħarex ma tkun ġdid, għax minajra il-katina tispiċċa taqa' fix-xejn. Fil-fatt taqqas nistgħu nsejħula katina aktar issa għaliex għax katina tkun magħmula minn ringila waħda u vera. Fil-fatt il-katina tal-ikel Issa, flok katina, nistgħu nsejħulha nisġa. Nisġa hija web, hija xibka tal-ikel, hemm anke l-bies hemmhekk ara jaqbad. Rajtu u taraw kemm huwa kemm hija l-natura kemm għal kemm hija sabiħa, kemm hija komplikata u kemm nagħmlu ħsara meta imbabsu ma xejn parti min-natura. Ġifier anke jekk neħħi pjanta waħda min-natura, min jaf inti kemm annimali kienu jiddependu minna dik il-pjanta biex jgħixu. Hawnhekk nixtieq ngħid għax aħna ġieli toħorġilna l-kelma miskin imma x'aħna nħossu għal kollox l-affarijiet ħajjin. Imma fil-fatt l-ebda minn dawn l-annimali, mill-annimali kollha tad-dinja, ma joqtlu għal gost, il-bniedem biss jagħmilha din. Mela, mela, mela. Daw kollha li kell ikun. Kollha bżonn l-ebda annimal ma joqgħod jaħli l-enerġija jaqbad annimal ieħor hekk għal gost għax qiegħed għax qiegħed hemm, li jaqbduha għall-bżonn tagħhom. U llum wasalna fit-tmiem tal-feature għallum nispera li joġobkom, nirringrazzjaw bħas-soltu lin-nies li ħallewna nużaw ritratti tagħhom u grazzi wkoll lil Steph mill-uffiċċju tal-Birdlife. Tajjeb.
Mela. Eh, iva. Niġu għall-oġġett misterjuż li nista' ngħid illi daħlu ħafna tweġibiet tajbin, naħseb l-iktar li daħlu tweġibiet tajbin. Eh, eh, ħadd ma qalek sal l-infat għannanna xek. Oh, x'infanna kellha l Iva, inti jetta. Biex kemm konna ndumu biex innaħtfu jiena. Iva.
Xkont saj, kien hemm ta' minn qalilna affarijiet. Xi eżempji?
Eh, affarijiet interessanti, għamxar. Ke waħda Mary Ann Grek għaltinna qisu cactus plant going to bloom. Sa jkollha ħasbitom dawk il-blossoms tal. Sewa, fjuri se tiftaħ. Se tiftaħ cactus se tiftaħ il-fjuri. Bakterja u virus kellna xi tweġibiet imma ħafna qalulna li fil-fatt dik hija Rizza. Rizza, ja parti żejra minn Rizza, tindunaw vera x'għandha dak il-ħafna xewk Jekk qatt ma apprezzajtuha, rizza fil-fatt għandha ħafna tipi differenti ta' saqajn, dak li timxi bihom, dak li tiekol bihom. Annimal interessanti, eh? Tħarsux lejn lejn hija tad-dinja bħala ikel biss, eh? La volja l-programm kien fuq l-ikel, imma jiena nitħassar il-ħafna rizzi li jqogħdu jaqbdu n-nies u jtellgħuhom ix-xatt biex biex imbagħad ikissru mbagħad taf xi jsibu fiha hu. Ħmerija żejra ħafna dak ikol kultant ikollha l-bajt. Aħna nġibu kemm magħna dejjem, jiġifieri dan iktar tapprezzaw meta taraw daqsxejn din nisġa tal-ikel. Tapprezza kemm vizzju dak li tapprezza kemm u kemm ma nafux inħarsu lejn xi ħaġa niggwistaw. Naraw rizza fil-baħar ħalluha hemm, miskina ħalluha tiekol. Għalfejn noqogħdu xejn dwar ma x'nirfisha tweġġani dan noqogħdu attenti. Alright, mela, la qed nitkellmu nibqgħu fuq is-suġġett tal-baħar. Ok, din hija l-istampa li tajnikom il-ġimgħa l-oħra l-caption game, mhux vera biex tipprovaw tgħidulna tipprovaw taraw x'jista' jkun li qiegħda tgħid dik il-ħaġa. Mela qatt kienu ħafna tweġibiet dwar li nieħdu ħsieb il-baħar Kien iva, iva, l-starfish kienet qed tgħid lin-nies biex jieħdu ħsieb il-baħar kien hemm ħafna minn dat-tip ta' tweġibiet. Sewwa.
Imma li għażilna insomma waħda ta' Valentina Saliba minn Year 6 minn Sacred Heart. Naħseb 6 years, 6 years dik. Eh, 6 years.
U għaltinna qed inħoss nistilla. Kien hemm mammi magħha qed għaltinna wkoll li kien hemm mammi jettejna u veru ġbitna dik. Għax hemm logħba fuq il-kliem stilla żin superstars. Vera hija star. Tajja, proset proset il-kulħadd li ħasem u ħudu sem iva. għax dawn nixtieq nġibuhom ehm, fil-magazin tagħna fil-ħuttafa. Il-magazin tagħna l-ħuttafa huwa il-magazin tas-section taż-żar ta' Club Ħuttaf tal-Bird Life. Ok, jekk intom tinteressawkom in-natura, ehm, nħajrukom ħafna titlu membri għax bis-saħħa tek tgħix kemm titalmu fuq in-natura dana titlu fil-website tal-Bird Life U tistgħu titlu membri, jekk titlu membri għandkom il-din magazine tirċivuh darbtej eh, darba kull xarejn Eh, bil-posta id-dar. Nafu li għanna u kol ġenituri għonek maħna, għem u kol family membership, għalix għet najdu biex namlu reklam, well, Iva, imma aħna mandaħlux flus minn dal-affarijiet. Aħna ngħallmu, nkunu rridu u iktar m'hawn nies u tfal fid-dinja illi japprezzaw u jifhmu fin-natura, iktar nistgħu nieħdu sew hawn xejn. Kif il-miżata tgħinna biex aħna nkun nistgħu nipprintjaw daw daw daw l-affarijiet. 10 euro fis-sena. Mela, hawnhekk x'għandna? Għandna sfejda ċara u dawa sfur, dan mela niġu għall-caption tal-ġimgħa d-dieħla, eh, dan qiegħed dan huwa sfur tax-xatt, probbli qiegħed ifittex xi ħaġa xi jkun ġol ilma ma kif inqabad fir-ritratt ġi isu qed ħares lejn ir-rifless tiegħu fl-ilma. X'taħsbu li qed jgħid? Alright, mela, fidejkom għal-ġimgħa d-dieħla, araw ibatunna l-kumment jew xi idejat x'taħsbu li jkun qiegħed jgħid. Għas-soltu wara l-programm sa ntellgħu wara l-programm li ġej tal-Ingliż ħa ntellgħu dan il-link fuq il-Microsoft Teams page kemm tikklikkjaw fuqha u tikbu l-answer ikollkom ir-ritratt ukoll fuq il-formola li ssibu hemmhekk.
Ok. U l-email tagħna tal-BirdLife Community saqsu xi ħaġa dejjem għandna dinja waħda at birdlifemalta.org. Nfakrukom li jekk tkunu tridu xi attivitajiet oħra tajbin għall-familja għandna l-Facebook page jekk jogħġobkom għamlulna like ukoll. Eh, grazzi, mela, naqilbu daqsxejn l-iskrin malajr. Mela. Wasalna lura. Wasalna fit tmiem ta' dan il-programm għallum, u kien spera li oġobkom, spera tal-limtu xi ħaġa, spera kompla jħajjarkom tfittxu żommu għajnejkom miftuħin biex tosservaw in-natura, anke jekk għandkom xejn ġardini jew tkunu mixjin passiġġata x'imkien dejjem imdawrin bin-natura. Alla volja ħafna drabi tkun żejra. Għallum daqshekk fisem il-Bird Life u fisem il-Dinja waħda niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
U ngħidilkom ċaw.
Ċaw.
Bye.